Dee klenge Bier Oskar ass sech es ganz sécher, Wann ech grouss sinn, da ginn ech Pompjee. Ee roude Kostüm huet hie schonn a souguer och e Pompjeesauto mat Pedallen. Dag fir Dag waart hien op d'Pompjeeën, prett fir hinnen ze hëllefen. Awer ni kommen déi hie sichen. Enges Daags hält hien et net méi aus a spréngt a säi Pompjeesauto. Haut sinn ech e richtege Pompjee! Am Léiweckelcherswee héiert hien haart Kannerstëmmen a fënnt, datt et komesch richt. An da gesäit hien Damp! Séier, ech muss eppes maache fir ze hëllefen, seet den Oskar. E richtege Pompjee, dee läscht d'Flamen. Den Oskar hëlt säi Pompjeeschlauch a sprëtzt ronderëm jiddereen naass. Dee Problem hunn ech nawell gutt geléist, seet sech den Oskar houfreg. Da klëmmt en nees a säin Auto a mécht sech op d'Sich no enger neier Missioun. An hei ass elo schonn déi nächst Aufgab. Ganz uewen an engem Bam miaut eng kleng Kaz no Hëllef. Eleng kënnt si net méi vum Bam erof. Wann ech elo meng Leeder huele ginn, dat dauert vill ze laang. Ganz spontan hëlt den Oskar seng Aaxt an heet de Bam ëm, fir déi kleng Miessi ze retten. Dat hunn ech awer elo gutt gemaach, seet hie sech ganz zefridden. Den Oskar fillt sech wéi en Held an ass ganz houfreg a frou. Hien ass elo nees mat sengem Auto ënnerwee a séngt aus voller Broscht, Tatütata, de Pompjee Oskar ass do, tatütata. Ganz muttwëlleg fiert hien awer e bësschen ze séier. A gesäit de Glassemann net kommen, Bumm! Schrumm! Schrupps! Oh, ech mengen, elo hunn ech eng Dommheet gemaach. Vläicht ass et elo un der Zäit, fir heem ze fueren, denkt de klenge Bier. Virdrun hëlleft hien awer nach dem Glassemann alles nees propper ze maachen. Wat ass dat haut awer fir en opreegenden Dag, denkt den Oskar um Heemwee. Elo hunn ech mir awer e puer där rouder Kamellen aus der Joffe Susi hirem Buttek verdéngt. Wéi hie virum Buttek ukënnt, gesäit en d'Joffer Susi, déi ganz affoléiert ëm Hëllef rifft, Hëllef, hëllef, hëlleft mer! Ah, do sidd Dir jo, Här Pompjee! Kommt séier, den Timmy, mäi klenge Mupp, ass nach do uewen. Ech sinn awer kee richtege Pompjee, nuschelt den Oskar. Séier, séier, Dir musst mäin Timmy retten! rifft d'Joffer Susi ëmmer erëm. Den Oskar huet keng aner Wiel, Hie muss an de Kamellebuttek eragoen. Iwwerall richt et no gegrilltene Mandelen. De klenge Bier huet wierklech grouss Angscht. Hien erënnert sech un all déi Pompjeesgeschichten, déi seng Mamma him owes virgelies huet, a geet mat vill Courage weider. Vu wäitem héiert hien elo déi richteg Pompjeessireen. Mee den Oscar kämpft sech weider duerch den Damp. Hie weess, wat hie rette muss. Den Oscar kënnt grad zur Zäit nees eraus, ier den Damp sech iwwerall breet mécht. Missioun erfëllt, ech sinn en exzellente Pompjee! Ganz houfreg streckt en der Joffer Susi säi Pompjeeshelm dohin. Deen Helm ass vollgestoppt mat sengen allerléifste roude Kamellen. Dat ass alles, wat ech rette konnt, seet hie ganz eescht. Fir d'Joffer Susi, mëtten an de Kamellen, déi kleng Schnuff vun hirem Hond Timmy erausluusse gesäit, dréckt si dem Oskar deen allerséisste Kuss vun allen Zäiten op d'Stir. Du bass awer wierklech en aussergewéinleche Pompjee. Ma dat wosst ech schonn ëmmer, seet den Oskar a gëtt dobäi esou rout wéi säi Pompjeeshelm. Wann ech grouss sinn, da wëll ech Pompjee ginn, seet den Oskar houfreg. Ma fir elo hätt ech mir awer e puer Kamelle verdéngt.